Taba kgolo ya le gona ke gore go reng re le basetsana goba ona makgarebe re kikhumana mo di-relationship dikamanyo tše e le goreng re ba mengwaga ngwaga ka gare ga tšona re sa nyalwe goba ona o khumana mešomo e re e tšwelago sekolong. Ntate Enigma Mogedi o a fetola taba e goreng go reng re sa khumane lenyalo. Madume go wena moedi wa moetšo lenaneo la rena la news ga e ke e le gore ke mathomo o tsena mo paging ya rena ke kgopela gore o subscribe o be o commente o like le video ga re tseneng go taba ya rena ya lekgono That's why ke uJesus bonisa abantu ababhalwe la no marriage.

outside marriage yeah. you see that Mogedi ke khumanetše karabo gore o reng re sa nyalwe le hono ka lebaka leo ntate ene ke mafetša go le bea tafoleng a reng a re nyalo gobane mehleng e la re sa gola o ba ka nna kwane e la re sa nagana gore nge re tsene mahlala gading e be re ratana le batho re robala le bona pele he re ka nyalana gobane modimo o reng Sex before marriage is a sin o ra gore thobalano pele ga lenyalo ke sebe re dirile sona sebe seo ba bangwe ba rena ra ba ra humana bana pele re ka nyala bjalo gona mo ke mo re buletseng mabatsi a sathane goreng a re lagole gobane be re dira tsona ditiro tša sathane ke lebaka lengwe re kgolo re humana re sa nyalo gobane dimpho tša rena tša lenyalo di tšeere ka nako yane la ya kamanyo ye re kitsetšitše gare ga yona pele ya lenyalo mo dimpho tša rena tša lenyalo tša mešomo dimpho tša rena tša bophelo ba rena di tsamailego gona le kgone re ke khumana re le ka ra mathata re nyaka lenyalo re ya dingakeng re ya go baporofeta ba go fapafapana re nyaka thušo goreng O reng re sa khumane lenyalo? Yona karabo e tšwa go ntate Enigma o re ke ka lebaka le la goreng re tsene go di-relationship goba tšona dikamanyo ra robalana le bona batho bao pele re ka nyalana. Mogedi taba e re yalo Wena mpotše mo di-comment sectioneng gore o naganago ka taba ye. Mara ka ka mantšu ke re, ya re leke go rapela re kgopela tshwarelo go Ntate Modimo, gobane Modimo o tšea nako go araba mara o a kwa. E re ka kgopela tshwarelo gona ra rapela re tiišitše re tlhomile pelo, ra kgopela Modimo gore a re tshwarele melato ya rena Ke dumela gore Modimo o tla re tshwarela gomme a re bontšha lesedi mo maphelong a rena ra nyalwa ba ba nyaka go nyalwa ba ba nyaka mešomo masea le bona ba khumana gobane mo bophelong re nyaka dilo tša go fapafapana ka o rialo ke re tshwarelo hetša o morena Modimo ke yena a tsebang tsa maphelo a rena o tla re tshwarelela ka sa gae sebaka gobane le rena re sentše ene re ya dumela gore re sentše bjalong a re boele go Modimo re fetoge Morago wa gore o khumane karabo go tšwa go Ntate Enigma, ke kgopela gore go beye comment mo fase mo, o mpotše gore o nagana eng. Modimo tshwarela makgolokgolo ba gešo, e le gore o sentse go tshwana le ka mokgwa o Ntate Enigma a bolelago ka gona. Ke dumela gore o ka kgopela tshwarelo wa fetoga mo bophelong ba gago, wa tshwara tsela ya Modimo. tšohle di tla go wela madulong gobane modimo ke senatla sathane a ka se fenye modimo ka ditiro he re ka fetoga tšohle di tla boela madulong ntšhiele comment mo fase mo ke tla go bona ka video ya ka ya go latela ya go rialo ke a leboga